Mae golwg wyllt ar y tonau heddiw. Sef da. Dere, gad i ni fynd i nofio. Uh, selfie yn gyntaf. Clic!
Paid rhoi hwnna ar y we. Dwi'n edrych yn ofnadwy. Dyna un arall. Tic!
Hwnna yw'r gorau. Ond, paid rhoi dim ar Facebook neu bydd pawb yn gwybod ble ydyn ni. Dwi ddim mor twp a hynny.
Mae hi'n gymaint gwerth na bod yn yr ysgol. Ie, yeah, ac mae fan hyn yn ddigon pell. Neith neb ein ffeindio ni.
Unarddeg o gloch. Hanes. Mor falch nad ydw i yna. A fi?
Bioleg sydd gen i. Diflas.
Unrhywun am ddod i'r môr te? Dwi'n llogi.
Beth sydd yn y bag?
Creision, siocled, pop a gartheg. Garlleg?
Ie, garlleg. Garlleg!
Pam yn y byd wyt ti wedi dod â garlleg? Achos, dywedodd tad ci ei fod yn cadw ysbrydion i ffwrdd. Dim y fath beth ag ysbrydion. Really?
A does neb, byw neu farw, yn mynd i dod yn agos at tithe newydd fwyta'r garlleg 'na.
Mi ddwedodd tad ci fod ysbryd yn crwydro o gwmpas y traeth yma. Dyw hwnna ddim yn wir! Sut ti'n gwybod?
O, der y danwrnod llygid fi te. O, mae rhywun yn ofnus yn barod!
Alla i ddim! Babi!
Ddim cymaint o fabi a bydd e pan ddaw'r ysbryd! Ww!
Fel dwedais ti, does dim siwt byth. Reit, dwi'n mynd i'r môr. Unrhyw un am ddod? O, cyfle olaf!
Uh, mewn munud. Uh!
Helo. Ga i eistedd gyda chi?
um, os ti eisiau. Ti eisiau creision? Creision?
Dwi heb weld dim byd tebyg i hyn o'r blaen. Nag wyt ti'n boeth? poeth iawn.
Um, Beth ydych chi'n ei wneud yma? Gwastraffu amser, ni fod yn yr ysgol! Yr ysgol! Chi i gyd yn cael cyfle i fynd i'r ysgol a chael addysg y ddyddiau hyn, ond dydych chi?
Ydyn, yn anffodus! A chi'n taflu'r cyfle i ffwrdd? Ddim eisiau addysg, ddim eisiau cyfleoedd! Wow, wow, wow! Wyt ti'n actio mewn? Drama neu rhywbeth? Pardon?
Wel,
dy ddillad di. Mae nhw o gyfnod gwahanol. Ah, Elizabeth Williams ydw i. Daeth fy mywyd i ben pan wrthododd fy rieni i mi briodi fy nghariad Thomas Evans. Lle mae Thomas nawr? Dwi ddim yn gwybod. Dwi'n chwilio amdano. Ydych chi wedi ei weld e, neu, neu glywed sŵn ei delyn? Wow, wow, wow, wow, wow. Ysbryd wyt ti. Wel, bu i mi farw yn 1776. O ie?
Sut nes di farw te? Torrais i fy nghalon. Oh. Mynnodd fy rhieni fod yn rhaid i mi briodi Thomas Cy cawsyn lle. A doedden ni ddim yn ei garu. Aww.
A wnest ti wrando arnyn nhw? Doedd gen i ddim dewis.
Roedd Thomas yn dlawd, a heb dderbyn addysg. Dydych chi ddim yn sylweddoli pa mor lwcus ydych chi. Dwi ddim yn deall pam nad ydych chi eisiau bod yn yr ysgol.
Aros am funud. Selfie. Beth?
Ie.
Clic. Hwyl fawr. Gobeithio ffeindi di, Thomas.
Es i ddim mewn, rhy oer. Chi'n edrych fel betaech chi di gweld ysbryd. O, wyt ti wedi clywed am Elizabeth Williams. Y ferch o'r sgêr. Y ferch o ble? Sgêr. Y tŷ mawr yna.
Hi oedd yr ysbryd oedd tad ci yn sôn amdano. Os dim y fath beth ag ysbrydion! Wow, wow, wow!
A?
Dyw hi ddim yna.
Selfie o'r ddau ohonoch! Be sy'n mor special am hynny? Chi'n edrych yn hyfryd!
Oes garlleg ar ôl? Huh?